Croeso i'r cwmni bach. Yn ystod 2024, mae yna bethau reit gynhyrfus ac anorferol wedi bod yn digwydd yng Nghymru mewn capeli ym mhob cwr. Yn ystod y flwyddyn, mae yna daith wedi bod yn digwydd, sef taith Tafod Arian yng nghwmni Lleuwen Steffan. Ac wrth fynd i gapeli yn y de ac yn y gogledd, y mae Lleuwen wedi rannu nid yn unig lleisiau o'r gorffennol a hen emynau llaw'r gwlad, mynau gwerin gyda chynulleidfaoedd niferus, ond mae hi hefyd wedi uh, dehongli nhw i hunan ac wedi cyd-ganu gyda'r lleisiau yma. Yn gwmni fi heddi,

Ar ddiwedd un o'r cyfnodau teithio yn y daith epic yma wyt ti'n ei drwy Gymru, Tafod Arian. Sut wyt ti'n teimlo? Wel,
dwi, fyddai'n falch orffan, ond eto, dwi eisiau gwneud y e gyd eto. Yeah. Felly mae hwnna'n rhyfedd.
Mae'n rhyfedd meddwl bod fi di, dwi'n meddwl bod fi di gwneud mwy na hanner rwan yeah. o'r holl gigs. A mae hynny'n... Um... Ond gael ni do eto, alla. a i ffindio ffordd o wneud o eto. Mae'r daith Tafod Arian yn daith o gwmpas capeli Cymru yn perfformio. Mae'n daith, ac yn, os ga i galw hi'n sioe neu'n brofiad, dwi ddim yn meddwl bod yna ddim byd fel hyn wedi bod erioed yng Nghymru. Alli di ddisgrifio beth yw cynnwys y sioe? Wel, mae gwreiddiau'r peth yn dod o'r emynau coll 'ma, sef yr emynau answyddogol, y pethau sydd ddim yn yr llyfrau emynau. A wedyn mae 'di datblygu o hynny mewn ffordd. Felly, pethau nes i ddod o hyd iddyn nhw'n Sain Ffagan oedd ein o gasgliad o werin. Um, y rhan fwyaf yn nhw wedi cael ei recordio gen Robin Gwyndaf. Felly ar lafar mae'r emynau yma? Na fo, ia.
wedi cael ei trosglwyddo ar lafar gwlad 'lly. A wedyn, o hynny, nes i ddod i nabod disgynyddion y lleisiau a cael mwy o wybodaeth pethau am yr hwyl Gymreig a canu pwnc, a wedyn mae'n datblygu fwy achos wrth i fi fynd ar daith, a cyfarfod pobl wedyn, maen nhw eisiau rhannu emynau. Mae yna ddynas yn rhannu emynau, mae hen nain, nain hi di sgwennu. Mm. Um, a wedyn mae yna bobl yn canu i mi.
Yeah. Mae yna bobl yn anfon um, recordiadau o'r hwyl i mi. Yeah. A wedyn dwi eisiau rhoi y pethau yma i gyd i fewn i'r gwaith. Felly mae'n datblygu ac yn esblygu drwy'r amser. Ie.
Yeah. Ie. Yeah. Ond mae o... Ond dim fi sy'n cymryd y blaen os lici di. Ie. Yeah.
Dwi rhyw fod gan i cefndir a, ac um, cyfeilio i'r lleisiau yma mm. o'r archif. Felly wyt ti'n chwarae'r archif ac wyt ti'n clywed y uh, bobl yma o bob cwr o Gymru yn sôn am eu profiadau nhw ac yna'n mynd i ganu. 'Na ti.
A dyna lle wyt ti'n ymuno gyda'r canu, yn canu cyd-ganu gyda nhw, yn yym ma- o- mae'n atgoffa fi o yym yr yy y dechneg Siapaneaidd yna o bwytho, shibori dwi'n meddwl maen nhw'n galw fe, lle wyt ti'n pwytho darn o ddefnydd ar dros tu cefn i dwll ac yn cr- ac yn pwytho yn yym mewn... sy'n dangos y pwythe mewn ffordd. Felly chi'n gweld y twll, chi'n gweld y pwytho, chi'n gweld y dilledyn ond chi'n gweld y peth newydd. Mae'n teimlo i fi bod 'na gynghanedd rhwng yr hen a pethe newydd gyda ti. O, mae hwnna'n grêt.
Fydda' i fi fynd i chwilio am y dull yna o bwytho. Mae'n swnio'n debyg iawn i hynna. Achos dwi dwi ddim wedi rhoid... Yym dwi wedi llnau yr archif, ond dwi ddim wedi defnyddio y rhai dwi wedi llnau, achos ti'n colli rhywbeth hefyd, achos mae lot o'r hen recordiadau yma, mae yna un yn dod o recordiad Cylinder Cwyr, ti'n gwybod, so, o yeah. 1915, so mae o'n yeah. fler, ond os da chi'n dechrau llnau pethau, mae yna bethau arall yn mynd ar goll. Yeah. Felly no, mae'n bwysig i fi gadw'r peth amrwd yna. Ie, gyda'r recordiad Cylinder Cwyr yna, mae'r recordiad hwnnw yn un arbennig, yn dyw e? Yndi, hwnna di'r un o lais Evan Roberts, y diwygiwr, yn ystod 1955 pam oedd y diwygiad yn mynd yn ei flaen 'lly. A dwi 'di clywed y recordiad, dwi ddim yn deall y geiriau, mae'r mae'r sŵn wedi yym lurgunio ryw 'chydig. Do. Ond dych chi'n clywed Sŵn elais. Elais, ie. Mae yna rhyw, rhywbeth iasol yn hynny, dwi'n meddwl. Oes, oes.
Alla achos na dyna'r unig recordiad sy'n bod, a mae o'n neud i chi... Achos mi, mi gath o fywyd hir ar ôl y diwygiad. Ie. Ond nath neb, na gath o ddim i recordio. Felly, um, dim ond hwnna sy'n... A hefyd, doedd neb yn gwybod bod y recordiad yma'n bod tan rhyw ganrif ar ôl y diwygiad. Ie. Felly mae hwnna'n arbennig hefyd. Ond mae'r bobl yn y llyfrgell, mae'r archifwyr wedi sgwennu'r geiriau lawr, ta sy'n gen ti ddiddordeb oh. clywed, yeah. um, darllen yeah. y geiriau. Ond wyt ti'n clywed y cracks yn yr... Um, achos mi oedd y cylinder wedi torri pam nath nhw ffeindio fo. Ie, yeah. ie. Yeah. Felly dyna beth i hwnna. Yeah. Felly, o ti'n dweud, wyt ti'n mynd ar um, ymynau coll yma, ymynau answyddogol mewn ffordd, yn dyfa. I ni'n ni gyfarwydd â'r caneuon ffydd a'r canon ymynau, i ni'n canu yn yn Heglwysian Capelli. Um, ond dyma ni ymynau oedd wedi dod o lawr gwlad, o brofiadau personol. Um, mae yna deimlad organig ag uniongyrchol i'r hyn sy'n cael ei ganu, yr ysbryd. Oes.
Oes, mewn ffordd, doedd yr emynau yma ddim yn ddigon da i ryw rai. Yw, Pam yw hynny? Wel, maen nhw'n...
Maen nhw'n llafar iawn yn un peth. Ysdi, dydyn nhw ddim yn... Alla bod yr odla ddim yn gywir. Yeah. Gyda chdi'r odl wyddeleg, um, sydd ddim, wel, ti'n gwybod fel bardd, well na fi. Oh. Ond dydy o'm yn odl mor slick na chdi. Yeah. Dim, um, gen ti lot o eiria uh, llafar iawn iawn. Mm, mm. Um, a pethau fatha emyna yn son am datws, a pethau banc, ysdi. Mm. Held y bres yn manc dyw, a pethau mm. fel la. Ti just ddim wir yn gweithio efo. Ti ddim yr un fath, nac di. Ond pwy a wir Mae yna lot o bethau am fatha sôn am win o seler Duw a rhyw bethau felly a um, ie, yeah, maen nhw'n... Wel, ond y rai dwi di dewis yn benodol hefyd, yn rai sydd dipyn bach yn dywyll alla. Mm. Um, ond mae yna lawenydd yn nhw. Beth yw'r tywellwch? dwi'n, pam nes, nes i ddechrau wneud o, y gwaith ma, ar ôl fi weld yr emyn, mi fym wrth rws uffern yn curo, yeah. yn ceisio cael myned i mewn. Yeah. Ond dwedodd y gŵr oedd ar goriad ei bod hi'n rhy geuad na chewn. Just y ddelwedd yna. Oh. Tra roeddwn i yno'n sefyll, Agorwyd i eraill, mi wn. Pwy wêl arnaf fai am ei garu, pa gyfaill sy'n haeddu fel hwn? A dwi'm wedi clywed dim byd pennill emyn, dim byd tebyg i hwnna yn y Myw. Ac o'n i'n gwybod, ar ôl clywed hwnna, o sawl lle, ysdi, gyn William Morris a David Griffiths ac eraill, o'n i'n meddwl, waw, mae hwnna jyst... Ysti, mae hwnna, mae yna rhyw ddyfnder oesol yn hwnna, yn does? Ia, oes. Ysti, fysa hwnna'n yr un mor, gallu bod yr un mor wir i heddiw, ddeud y gwir. Ie. Yeah. Ysti, faint o bobl fedar ddeud, waw, dwi, dwi nabod hynna, dwi wedi yeah. profi hynna fy hun, ti'n Ie. Yeah.
Rhyw ddyfnder uh, emosiwn uh, o, o sawl pegwn, fel wedys ti'n dywyll ag yn llawen Pan hefyd. ti'n gweld y lleill i gyd yn mynd, dy gyfoedion, yn yr un sefyllfa math o beth, yeah. a ti dal yma, a ti'n meddwl, sut, sut fetri di beidio ymfalchio a bod yn ddiolchgar mewn bywyd ac yn be bynnag beth sy'n creu y bywyd yma. Ie. Ysti, i gadw chdi yma a dal i fod, ti'n fod? Ie. Mae'n mae'n wyrth bod ni yma mewn ffordd, ydy? Ydy. Ysti? Ydy, ydy. A wedyn o'n i'n teimlo y llawenydd yna, yeah. yn yr pennill bach yna, yn agystal a'r, llaw, a'r tristwch o mi fy mwrth rws. Mae'n ymddangos yn dywyll. Ie. Ond tydi o ddim mewn ffordd. Ie. Achos yn y gorffennol mae hwnna, tywod? Ie.
Ac uh, efo hwnna ni'n teimlo, o, oh, okay, dwi'n mynd gallu anwybyddu hyn. Ie. Yeah. Mae rai fi fynd ar ôl yr yeah. emynau yma. A, a fel o ti'n dweud, mae nifer o'r emynau yn fynegiant pobl gyffredin o'r anghyffredin o'r profiad ysgytwol yma. Um, Dwi'n cofio ti a diwedd yr, y noson fi es i ynddi, o ti, uh, oedd na um, fenyw o'r enw Anne Mainwaring mm. um, o Fargam yn yn siarad ac oedd hi'n dweud, ac ar yn ffordd adre, o'n i'n clywed y coed yn canu, mm. a'i thad yn dweud wrth hi, na ce'r coed oedd yn canu, dy mm. galon di oedd yn canu. Yeah. E, gret. Ac o'n i'n teimlo bod fi yn y lle, yr yeah. un lle a hi, ac yn medru uniaethu. Ac mae'r... Um,
Dwi wedi gorffan efo hwnna'n foriadol, yeah. ti'n gweld. Okay. Achos dwi yn teimlo, efo materion ffydd ac ati heddiw, y broblem efo lot o bobl yn gyffredinol ydy'r iaith. Ie. Ysdi, ond mae pawb yn gallu dallt hwnna. Ie. Ti 'fo?
A dyna be sydd mor ardderchog yw bod 'na ffordd gyffredin o sôn am rywbeth cyffredin, o ti'n dweud am y tatws a'r seler win a'r banc ac yn y blaen, i ni gyd yn medru deall hynny. Yym, ond efallai nad y'n ni'n mynegi hynny yn ein bywydau bob dydd ni. Beth yw'r ymateb wedi bod? O, o ti'n dweud bod ti'n cael bobl yn siarad y ti a bod yr beth galwn ni nhw after parties ar ôl yeah. i ti fod yn... Um... After parties yn y festri. Yeah. Dwi wedi cael galwyni o de.
Mae'n siŵr. Sut y mater... Mwy o fara brith mewn mis na dwi wedi cael yn nhw mewn oes. Dyna dy gwota di am weddill dy fywyd. Na chdi. Ie. Yeah.
Felly beth yw'r ymateb wedi bod? Pa fath o ymateb ti 'di gael? Wel, dyna be dwi'n fwynhau fwya'... Ie. ...ydi yr after parties 'ma. Ie. Mewn ffor ma' hw- ma' ma' gneud hwn yn esgus. Bob tro dwi'n creu rwbath 'de, be dwi isio neud, dwi'n gweld o fatha presant, ti gweld, dwi isio rhoi presant... Mm, mm, mm. ...i'r Cymry, ti weld. Ie. A dwi fatha, pa bresant fedra i roi iddyn nhw tro 'ma? Ie. A wedyn, dwi me'wl, o 'nai roi, ma' hwn yn Ond pam nes i weld yr archif ma'n i'n meddwl, dyma, dyma fydd presant. Chos efo presant, weithiau ti'n yeah. gwybod bod chdi eisiau fo. Yeah. Ti'n cael o, ti'n meddwl, o, oh, beth yw'n fod i'n efo hwn? Yeah. Oce, okay, na i. A, a wedyn, allan mewn wsnosa wedyn, ti'n sylweddoli, o, oh, mae hwn yn presant go lew, dweud y gwir. Yeah. A wedyn, mae'r sgyrsio wedi bod yn yn ddiddorol iawn ac amrywiol iawn. Yeah. A yn amrywio o le i le hefyd. Yeah. Mae gen ti rai pobl, maen nhw'n dod ata fi wedyn, a dyn nhw mond eisiau sôn am y daith ffydd. Yeah. Tewa, a maen nhw'n yeah. dweud, dwi byth yn cael cyfle i siarad am bethau fel hyn, dwi'n yn gwybod. be wyt ti'n feddwl o hyn? A maen nhw'n teimlo fatha bod fi'n ddigon agos ond yn ddigon pell alla i fedru yeah. siarad am bethau fel yma. Yeah. Ac achos bod fi'n mwynhau, a mae'n amlwg os dwi'n neud hyn, a dyma bod fi yn mwynhau yma yeah. yna drafodaeth. A wedyn mae gen ti bobl eraill sy'n ymddiddori yn yr ochr lle'n gwerin mewn ffordd. Ie. Yeah. Um, a beth sydd gen ti'n gyffredinol efo'r Cymry Cymraeg ydy rhyw sylweddoliad o pa mor werthfawr ydy'r ydy'r traddodiad yma, ti'n bod? Mm. A mae o yn draddodiad a mae yna rhyw hen lein mae lot o bobl um, allan y byd gwerin uh, canu gwerin Cymraeg, mm. yn cerddoriaeth draddodiadol Gymraeg, yn dueddol o ddefnyddio yn eitha diog yn fy marn i o, o mae'r diwygiadau wedi lladd traddodiad cerddoriaeth mm. Cymru. Mm. Tewa, a mae'n eitha simplistic i sbio ar bethau fel achos y gwirionedd ydy, ydy bod yr hen emynau yma yn aml yn cael eu canu ar yr hen alawon gwerin. Ie, ie. Ysdi, heb sôn am y twf ddath o ddarllen ac ymddiddori mewn llenyddiaeth oherwydd y diwygiad trwy'r Beibl, ynde? Ie. Ysdi, felly yym... mae o'n braf cael y math yna o sgwrs hefyd. Yeah. Bod pobl yn sylweddoli, o, oh, ti'n bod, canu pwnc, hwnna'n dod o amser y mynachod, ysdi. Mae hwnna'n rhan o'n traddodiad ni, ond achos bod crefydd yn gymaint o tabw yn enwedig yn y wlad yma, yeah. wel na, mewn sawl gwlad, ond mewn ffurf gwahanol. Yeah. Ond achos bod crefydd yn tabw, dwi'n meddwl 'di pobl ddim yn ystyried emynwyr, er enghraifft, fel yeah. beirdd mawr Cymru. Yeah. So'n llawer o sôn, o'n i bai am William Spantagelyn ac Anne Griffiths. Mm, mm, mm. Ysdi? Ie. Yeah. Um, a mae'r un peth am am yr am emynau hunan ac am y... Ti'n mae gennym ni draddodiad cyfoethog iawn o ganu mawl yng Nghymru, de. Yeah. Ac um, Mae hwnna 'di cael ei anwybyddu i bob pwrpas fel rhan o'r draddodiad cerddoriaeth Cymru. Ie. So...
O't ti'n sôn am bod trafod crefydd yn tabŵ. Beth wyt ti wedi rhoi gyda tafod arian yw cyfle i bobl i fynegi teimladau. Sef beth oedd yr emynau llawr gwlad yma'n gwneud. Mae hwn wedi bod yn rhywbeth ardderchog, dwi'n meddwl. Um, achos un peth sydd dwi'n ymwybodol ohono fe, mae'r traddodiad ymneillduol yng Nghymru, mewn ffordd, dwi ddim yn hen iawn, ac eto, i ni'n byw ac yn ymateb ac yn gwneud mewn ffordd lle dyn ni'n meddwl i fod e. Bod y sefydliad wedi bod ers, wel mae e ers cyn cof, ond dyw e ddim yn, o ran blynyddoedd, ddim yn hir iawn. Yym, ac, ac mi oedd e'n teimlo'n rhywbeth um, radical, cynhyrfus, um, uniongyrchol, personol iawn gyda'r bobl yma sydd wedi recordio, ond cyn hynny hefyd, Wyt ti'n rhoi cyfle i bobl i ail ymweld â hynny? Wel, mae'r lleisiau eu hunain, ma- maen nhw mor... pan maen nhw'n canu, maen nhw mor amrwd, maen nhw'n teimlo i'r byw pan maen nhw'n canu'r... Ie. ...pethau 'ma. Sdim by- 'di o'm byd i wneud efo cywirdeb a yy dim byd heblaw am emosiwn... Ie. ...uniongyrchol... Ie. ...y llawenydd y gân, a ma', dwi'n meddwl pan mae pobl yn clywed hynny, ar ôl arfer dros y degawdau efo canu emynau yn, mewn ffordd mwy ffurfiol... Ie. ...yym, cywir... Parchus? ...Parchus, ia. Ie. A- alla bod hwnna'n dipyn o sioc... Mm. Ie. Achos fel ti'n deud, t'wod, dydy rhein ddim yn hen recordiada'... Na. ...lot ohonyn nhw. Ti wbod, ma' nhw jyst... Na. ...yn betha o'r chwedega, pumpdega. Ie. Ond faint, ma', t'wod, ma' petha 'di newid ers hynny. Wedi newid ac 'yn ni wedi anghofio o ran... Am hwnna. ...'yn ni'n ddim yn cofio felly, nid anghofio. Na, 'dan ni'm yn ca'l yn addysgu, nago'n? Na. So 'sam cyfla wedyn i ni wbod oni bai bod chi'n cael y fraint fel ges i mm. i dyrchu'r pethau yma da. Yeah. Dyma'r math o beth dylen nhw fod yn dysgu yn yr ysgol. Ie. Yeah.
Mi wyt ti hefyd um, wedi bod yn um, cyfansoddi dy hun gyda um, albums fel Dyw a Oer, Gwn Glân a Beibl Budr. Felly mae gen ti ddiddordeb yn y maes ysbrydol, Cristnogol, um, creadigol. Dwyd chydig fwy ynglyn â hynny. Beth sy'n braf efo hwn tro ma mm. ydy bod fi di deifio fewn lle o blaen. Dwi'n meddwl sef rhaid eitha chdi. dymod, ma, mae eisiau lot o ddewrder, does? Mm. A dwi wedi cyrraedd y dewrder yna erbyn hyn. Mm. Um, I wneud pethau crefyddol, um, chrysnogol. Heddi yng Nghymru.
Heddiw, ia.
Yeah. Yeah. A Ia, a hefyd, t'mo', ma' 'na lot o lot o ryw fand siarad a petha, a ti gor'o' derbyn ma' rai pobol yn mynd i ddeud o 'di hyn 'im yn iawn 'di hyn yy a ma' Cristnogaeth yma'n well ma'r Cristnogaeth yma ddim g- pwy t'mo' t- fy- yy ond dwi'n meddwl bod o'n amlwg hefyd wrth i fi neud o t'mo' ma'n ffydd i mor gadarn fel mae o rwan. Mm. Nes bod, ti'n bo, os oes... Mae'n peth arall yn amherthnasol, yeah. os ti'n dall beth gen i. So, yeah. os oes rhywun yn, yn ama hynny, um, Hynny ydy, fatha, pan o'n i'n neud diw awyr, do'n i ddim i fewn iddo fo'n iawn, ti'n bod, o'n i ddim yn byw y peth yeah. fel fel ydw i'n gwneud rwan. Dweud chydig bach fwy ynglyn â hynny, beth yw dy daith ffydd di? Wel, ti'n gwybod, dwi wastad wedi licio, um, dydy, dydy'r bod mawr ddim wedi rhoi, um, yes, wedi rhoi yr, uh, Yr weiran cymedrolrwydd yn fy mhen neu yn fy enaid. Reit. so, dwi wedi cael lot o flynyddoedd fatha hamro i efo, ti bod, lifestyle ddim yn iach i mi. Ie. Ysdi addictions a... Ie. ...bethau rhemp de. Ie. A dwi ddim yn ei hynna dim mwy. Dwi'm hyd yn oed yn yfad coffi. Mae'r yeah. ma, ma te yma fan hyn. Yeah. Yn, dyma fo hyd a lled. Felly, um, felly mae yna hynny hefyd, ac gwa, yn ystod diw awyr, o'n i'n ei chanol hi fo hwnna, so yna rhyw fatha gyferbyniad ddim yn iach lle o'n i'n credu, yeah. ond oedd y rhan arall o'n fi ddim wir yn O'n i ddim wedi deifio fewn yn llwyr Reit. iddo fo, ond rwan dwi, dwi wir yn. Be ddigwyddodd te i, i wneud i hynny ddigwydd? Bywyd.
Dy, lot o, lot o stwff a, ti'n bod, just lot o, lot o lanast a lot o, um, am wn i y pethau sy'n gor... Ydyn nhw'n gorau digwydd? Ie. Yeah. Dioddefaint. Mm. Yeah. A wedyn, Erbyn hyn, dwi 'di pender- gwneud y penderfyniad, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio fy ymennydd i weithio dim mwy, t'bo'? A dyna pam dwi dal yn gallu neud hyn ar ôl neud gymaint o... d- t'mo' dwi dwi'n teimlo fatha bo' fi ddim yn neud o ar fy... Dwi'n neud o ar fy mhen fy hun. Hmm. Ond dwi ddim, ti gwbod? Hmm. Ma' 'na fwy iddo fo na hynna. Hmm. A dwi'm yn achos dwi'n gwbod hyn a hyn, fedra i wneud e fel fy mrên, ti'n gwybod. So dwi'n gorfod dibynnu ar fwy na hynny. Ie, ie. Ie. Wyt ti hefyd um, yn dilyn cwrs mewn diwinyddiaeth? Ynddo, diwinyddiaeth mewn bywyd ar hyn o bryd, ie. Yeah. Dwed chydig ynglyn â hynny. Um, o'n i jyst isio um, eto efo'r cymedrolrwydd yma, swn i'n gallu treulio oriau'n sbio ar gŵn ar Instagram mewn dillad bobl a rhywbeth o fel la. Yeah. Ond mae gen i lwyth o lyfrau. Sdim byd yn bod yna. Diwynyddol, fel oes. Ond mae gen i lwyth o lyfrau, to, diwynyddol a pethau, dwi'n siarad darllen nhw cyn mynd i gysgu a dwi'n syrthio yeah. i gysgu. Yeah. Felly o'n i angen cwrs right. er mwyn i mi wneud y gwaith yn iawn, yn drylwyr, ti'n gwybod? Felly, dwi, dwi misio newid yn ngwaith, na ddim byd felly. No. Um, rhan o dy daith chi mewn ffordd haith, personol. Yeah. A efo'r cwrs yma, dwi'n medru wneud o dros y we, achos dwi'n byw'n llydaw. Yeah. Felly mae hynny'n bonws arall. A dan ni'n cwrdd ar Zoom efo criw o bobl a cael sgyrsiau debyg i'r sgwrs yma ydw i ddim yn gael yn aml. Wel, dwi yn rŵan achos dwi 'di bod rownd capeli. Pawb yn cwmpo dros ei gilydd i rannu gyda ti ar hyn o bryd. Wel, dwi wrth fy modd efo hynna 'de. Ond mewn bywyd go iawn, dydy hyn ddim yn digwydd nacdi? Dim hyd yn oed mewn capeli. Na, gwir. Ia.
Ie. So yym mae o'n esgus i mi ga'l siarad efo bobol... Ie. ...sy 'r un fath â fi isio trafod y petha 'ma 'lly. Ie.
A pha fath o bethe 'ych chi'n trafod? Yym wel diwinyddiaeth ymarferol yn ddiweddar jyst pobol yn sôn am ia sud sud profiada ma' nw'n ca'l yn 'u eglwysi n'w... Hmm. ...yym a sud fedran ni helpu'n gilydd trwy profiadau ma' ma' nhw'n ga'l. Yym.
Ia. S- p- pwy sy'n rhedeg y cwrs? Beth yw t'mo' p-
Yr Dan- eglwys yng Nghymru Reit. sy'n rhedeg y cwrs. Yym. Ia dwi ddim yn siŵr be' dwi o dwi'n gorfod deud y petha 'ma dwedwn. Dwi ddim yn siŵr be' dwi'n feddwl o y sefyd-, unrhyw sefydliad, dweud y gwir. Yn enwedig y sefydliad yna. D- dwi'n deall beth wyt ti'n dweud, a, on, a dwi'n meddwl bod y rhan fwya ohona ni... Glynwch at yr hyn sydd yn dda, ynde? Yeah, ond dwi'n meddwl bod be dwi nifer ohona ni'n glynu at yr hyn sy'n hawdd, yeah. neu'r hyn sy'n ddiogel. Yeah. Ac wyt ti wedi codi cwr y lle'n gyda tafod arian ar yr hyn sy'n dda, dwi'n meddwl. Ia. Dwi jyst yn trio cymryd y pethau da allan o'r holl be- t'mo' fatha ma' pobol yn deud wel ll- pa- efo pwy wt ti t- ti efo ti ti'n eglwyswraig wyt ti'n... Ia. ...annibynwraig... Ia. ...wyt ti'n... Ia. ...efengylwraig... M-hm. ...wyt ti'n hyn llall ag arall. Pob un a dim felly. Yn union. Ia. Dwi yn...
Dyna ni. ...mwynhau Os ydw i'n agored, mae gen pawb rhywbeth arbennig i gynnig pan maen nhw'n trafod eu taith efo fi. Dwi bob tro... Dwi fel arfer yn anghytuno efo rhywbeth, ond dwi fel arfer yn cymryd rhyw ddaioni. Dwi ddim yn rhoi llawer o bwyslais ar yr ochr negyddol i bethau. Mm. Dwi'n trio parcio hwnna mm. a cymryd yr pethau sy'n dda allan o bethau. Mm. Ysdi, mae hwnna'n yn bwysig i mi, da. Mm. Achos mae'n hawdd, mae'n hawdd iawn i fod â dynol aros ar yr negyddol. Mm. Yn lle bod nhw jyst yn meddwl, o, oh, mae calon E- er enghraifft, fatha, deuda rhywun sy'n trio 'ngha'l i i fod mewn rhan o ryw gang neu wbath, c- yym, Cristionogol. Hmm. Wel, mae o'n dod o le da. Hmm, hmm. Felly dwi'n cymryd y lle yna, ti weld. Er bo' fi ddim isio bod mewn gang... Ie. ...dwi'n jyst trio peidio cymryd gormod o sylw a trio gweld yr

Yy, argraffiadau o Lydaw ers... Dwi, dwi'n meddwl bod fi'n gallu gweld pethau efo perspectif gwahanol mm. am bod fi'n fanna. Ie. Yeah. Ysdi, um, yn gyffredinol, fel, ar ôl rhyw bum chwe mlynedd o fod i ffwr, nes i sylweddoli bod fi'n gweld Prydain fatha ynys, ysdi, mm. am y tro cynta. Mm. So pan ti'n byw ma, ti jyst yn mynd o gwmpas yeah, a ti'n yeah, neud yeah. dy bethau. A wedyn pan ti ffwr am, yn byw i ffwr am spel, ti fel, ti'n sbio arno fo'n wahanol, ti fo? Wel, mae dy gan Bendigeidfran yn crisialu hynny. Yndi, am, ia, am o'n i, yndi. Yndi. Yndi. Yndi. Ond o ran Felly mae hwnna'n, mae hwnna'n fath o fraint mewn ffordd, bod fi'n yeah. gallu cael y pellter yna. Achos fedri ddim cael y pellter yna mewn unrhyw ffordd arall. Na.
Dim ond yn ddearyddol. Dim ond dearyddiaeth ac amser sy'n rhoi pellter i chdi de. Ie. Yeah. Um, so er bod yna hiraeth am fyw yma, dwi dal yn gorau atgoffa'n hyn, iawn, mae gen ti'r perspektif sydd yn rhoi ffor' arall o edrych ar betha', a dwi'm yn meddwl fyswn i'n neud y gwaith yma taswn i'n byw yma, ti gwbo? Reit, ia. Swn i'm yn gallu...
Swn i'm yn gweld petha' yn yr un un ffor', de. Ia. Mm. Mm.
A, a sut brofiad felly yw byw lle wyt ti'n byw? Yym,
wel, o ddydd i ddydd, ydw i'n cael lot o amser i, i greu, sydd yn wych. Ie. Mae cerddoriaeth yn broffesiwn go iawn mm. draw fan cw. So mae bywyd yn lot haws pam ti eisiau bod yn gerddor. Ah, reit.
lot haws. Wyt ti'n cael mwy o gyfleon? Mwy o gyfleon, mwy o pethau fatha pensiwn, ti'n fawr? Reit. Dydy, dydy cerddorion ym Mrydain ddim yn cael hynny, nac dyn. Mae, mae cerddorion Cymru gyd efo jobs arall, mwy neu lai. A

Yn po- ti ti bron efo cwilydd deud dwyt? Reit. Achos ond yn Llydaw neu yn Ewrop ma' nw jyst fatha o reit so be' sy fath o cerddoriaeth be' be' be' ti'n neud a... A ble wyt ti'n perfformio? Mae gennai stiwdio a ballu a wedyn dwi'n dwi'n neud lot yn enwedig ers Covid. Ia. O adra creu cerddoriaeth i theatr a radio a petha felly. Peth drama fel arfar. Ia. Yym. Ie.
Yn Ffrangeg? Yn Yn Llydaweg?
Llydaweg a Ffrangeg. Reit. Ac yn Gymraeg hefyd, dwi 'di neud chydig o betha i fatha Theatr Bara Caws a o dwi'm yn cofio wan. Ond ryw fân betha fel 'a t'mo'? Ie. A ma' gennai gyfres radio eitha wbath ffantasïol sy'n gyson yn Llydaw. Ah! So dwi'n neud yr yr sain i gyd i hwnna 'lly, i fynd efo'r lleisia'. Waw. Ia. Ond yym a dwi'n neud hwn t'mo' ma'n cymyd lo- ma' 'di cymyd lot fawr iawn o amsar a... Ydi, ydi mae'n siŵr. ...ymchwil. Ydi. Yym i neud o dros y blynyddoedd. Ydi. Amser, egni, er o' ti'n dweud ma' 'na fwy na dim ond dy egni di yn ran o hyn. Yym. Ond y canolbwyntio hefyd, yn dyfa, ti'n gwybod? Ie. Yeah. Ar, ar y paratoi, wel, yr ymchwil y paratoi ac yna yr cyflawni. Ie. Yeah.
Fysa fo'n anodd iawn wneud hwn a wneud job arall yn fysa. Fysa. Ti'n gwybod, pobl yn dweud, o, oh, ti'n gallu wneud o? Ti'n Wel, achos bod fi ddim yn gorfod rhannu fy... Oce, okay, dwi yn gorfod rhannu fy meddwl efo'r plant, achos mae'r plant yeah. ti dod efo fi hefyd. Yeah. sydd yn juggle, ond dim ond hynny, achos mae'n gallu cymryd fy sylw i gyd ar y pwynt yma, yeah. ti'n gweld? Yeah. Dwi'm yn gorfod rhannu fy sylw i rhywbeth no. arall. Fysa hynna'n amhosib tos o'n i'n byw fan hyn. Dyna di'r irony, de. Ba fi'n neud rhywbeth mor Gymreig, ond fyswn i ddim yn medru neud o tos yeah. o'n i'n byw yng Nghymru, yeah. dweud y gwir. Yeah.
A, a dweud wrthau am y plant, Y plant, wel, maen nhw'n ddeuddeg a deg oed. Maen nhw'n, um, maen nhw wedi bod o gwmpas Capeli Cymru hoi. maen nhw wedi gweld pob festri. maen nhw'n deitha fi, o'n i'n meddwl, to, o'n i'n meddwl, o, oh, gret, gan nhw ddysgu fath, gan nhw weld, achos maen nhw fatha, pan ti'n gwrando ar yr emynau mae'r ddeunawfed ganrif drwy'r amser yeah. yma. Ti'n gwybod, achos, yeah. a'r rheol ydy bod fi ddim yn cael gwrando a'r emynau, hen emynau Cymraeg yn y car pan dan ni'n nôl plant arall. Mae hwnna'n ddigon teg. A felly, yeah. iawn, mae hwnna'n iawn. Yndi, yndi, yndi. So da ni'n cael Billie Eilish wedyn.
Sydd yn hollol iawn. Sydd yn gret yeah. hefyd.
Yeah. A wedyn, um, ond na, mae'r plant Maen nhw wedi cael... Dwi'n meddwl yn y dyfodol fydden nhw'n gwerthfawrogi bod nhw wedi bod rownd taith Capeli, ond ar y funud maen nhw jyst dda, lle mae'r festri gan i fynd yn fanna yn lle bod ni'n gwrando ar chdi'n canu eto. Ie. Yeah. Cewch, plant. Wrth gwrs.
Ewch chi. Fwynhau yn y festri. Ie. yeah. Maen nhw felly yn Llydawyr. Yndyn.
Ond yn Gymru hefyd, ie? Yndyn, maen nhw'n ma nhw cysidro'u hunain yn, yn Gymru Llydaweg mewn ffordd. Neu Llydawyr Cymraeg, neu rhywbeth. Ie. Yeah.
Ie. Yeah. Ie. Yeah.
Ond maen nhw'n medru'r Gymraeg yn iawn. Ie, yeah, ydyn. Just bod gen nhw acen dipyn bach yn rhyfedd erbyn hyn. Exotic, wyt ti'n galw hwnna fel? Ie. Ond on mae hwnna'n braf bod nhw yn cyfuno sawl um, diwylliant a hunaniaeth hefyd. A dangos bod modd gwneud hynny. I ni'n sôn yn gyson yn yr ynysoedd yma am fod yn um, aml ddiwylliannol. Dyma ni, y plant y byw, yn hollol rhwydd gyda hynny. Ie. Yeah.
Yndyn. Wel, maen nhw'n dod yma yn ddigon aml. Da ni'n mynd iom yn bell iawn, a dwi'n trio dod â nhw yma bob cyfle posib, ti'n mm. gwybod, um, yn ystod gwyliau, steddfod, er fydden nhw ddim yn mynd blwyddyn yma, ond yeah. dwi'n trio, ti'n gwybod, mae hwnna'n... A, a Cymraeg maen nhw'n siarad fo'i gilydd sy'n rhyfedd iawn, mm. ond dwi'n falch o hynny. Mm. achos mae dylanwad y fam yn gry yn gyffredinol ar blant, dwi'n meddwl. Yndi.
So, ie, yep. so dyna ni. Dio ddim yn ddamwain, mae mamiaeth. Na, ti'n iawn, ti'n iawn, mae'n siŵr. Ie. Ie.
Sôn am blant, gai mm. dy holi di ynglyn â bod yn blentyn. Mm. Um, pan oedd y tîm blentyn yn tyfu lan, ti'n un o dri, ydw i'n iawn? Yn do, ie. Yeah. Ac yn cael dy fagu yn Rhiwlas? Rhiwlas.
Sut beth oedd hynny? Um, oh, ti'n gwybod be? Oedd o yn... ddelfrydol pan ti'n meddwl yn ôl. Ie. Ysti? Pentre bach, llwyth o ryddid. Mm. Pawb yn nabod 'i gilydd. Adag ynny oedd y mamau i gyd adra. Ie. So oedd gennych chdi aunties dros bo' man. Ie. T'bo' rhieni dy ffrindia a petha. Ag yym ysgol fach iawn. Ie. Lot o ryddid eto. Ti'm yn licio maths, Lleuwen? Na. Ocê. Ti- be' ti isio neud? O dwi isio canu. Ocê, dos i'r gornel a dewis be' ti isio canu yn y gwasanaeth neu be' bynnag. So o' jyst da, t'mod? Yym, ysgol wych a... Ie. do, delfrydol, yeah. yn enwedig yn meddwl yn ôl. A lle wyt ti o ran yr uh, dynamic teuluol? Yr hynna. Ti yw'r hynna.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Dwi'n mor falch fi yw'r hynna hefyd. Reit. Ie, yeah, ma, felly mae'n... Ie, yeah, mae hwnna'n ddynamic yn ei hunan yn dweud. E? Ac mae yna rhywbeth braf. Um, dy chwaer yw Manon, Manon Stefan Ross, a dy frawd yw Iwan. Ie. Yeah. Yeah? Um, ac Mae... Dwi'n gwybod bod y berthynas sy rhwng brodyr a chwiorydd yn un tra arbennig. Mm. Achos mae e'n rhywbeth sy'n gyda ti, weddill dy oes. Does da neb yn y byd sydd yn gwybod am y profiadau ges i, ffurfiannol hynny, yeah, yn dy fywyd di, heblaw am y bobl yma, ac i chi nghlwm. am byth. 'Na ti. Ydy hynny'n wir i ti? Ma' hynny yn wir.
Ag wrth gwrs nath Iwan gyrradd pan o'n i'n ddeg, ti'n gweld? O, reit. So mae o'n fythol fabi i fi. Ti'n gwbo? Dwi'n gw- dwi'n nôl o'r... Nes i nôl o'r station trên wsos dwytha. Ie. A be' o'n i'n gweld oedd y babi 'ma. O. Sy'n 30 rwbath oed. Ie. Ti'n weld? So yym ia, ma' hynny'n ma' hynny yn wir 'de? Ie. Yndi. a wedyn oedd gynna ni'r capal yna, ti weld? Oedd yn fwy o beth alla, wel yr ysgol Sul. Ie. Achos oedd yn rhieni fi'n reit rhyw cŵl, ti gwa? Mm -hmm. um, ac oedd mam yn ifanc iawn yn nghael i. Ie. Yeah. A oedd hi wedi cael i magu yn mynd i'r capal wesla oedd y teulu mm. gyd e, yn haid ac ati ymryn crig yn um, yng nghanolbarth Gymru. A ond oedd, ti'n y newis, getha ni rioed yn gorfodi fynd i'r ysgol syl. Mm. Y newis i oedd mynd. A wedyn right. oedd y mrawd a'n chwaer yn dilyn. Right. A, ond oedd, ni, oedd i dal yn gofalu bod ni'n edrach yn neis i fynd i ysgol syl, bod gennym ni ddillad neis mm, i ysgol mm. syl a bydda. Ond dwi'n meddwl, Oedd hwnna, oedd yr ysgol Sul yn beth pwysig iawn i mi, de. Pam hynny?
Uh, dwi'n meddwl achos bod o'n le y bobl. Mm. Yn le lle oedd chdi'n cael cyfarfod pobl hun mm. o'r pentra. Mm. Um, felly oedd hynny'n gwreiddio chdi. Ac yna rhyw berthynas arbennig lle oedd chdi mond yn gweld y bobl yma bob di syl ac yn trafod y Beibl, dymaegion mm. ac ati. Mm. Ac um, mae hwnna di aros efo fi, ti fod, mm. um, yn fawr iawn. Ie. Yeah. A dwi'n meddwl hefyd, os diolch bentra bach, o gyda ni'n siop, o gyda ni'n caffi, na ddim byd felly, sti, creigiau gyda ni, y mynydd, ar ysgol syl. Felly oedd hwnna'n rhywbeth cymdeithasol iawn i rywun oedd, so doedd na'm hyd yn oed cant yn yr ysgol pan o'n i'n dechrau. Yeah. Felly oedd o'n le cymdeithasol mawr i ni de, yn tyfu fyny. O ti'n sôn am rieni cwl. Yeah. Dy dad yw Steve Eves. Yeah. Um, O, felly mae'r barn uchel fanna yn gerddorol, dwi'n teimlo. Oedd cerddoriaeth yn bwysig iawn uh, yn eich magwraeth chi? Oedd, ond eto dim pwysau o gwbl. Mm -mm. Ysdi, oedd o just yna mm. drwy'r amser. Um, just y cariad mawr yma at gerddoriaeth. Mm. A cerddoriaeth amrywiol, ti'n bod? Mm. A pobl yn y band, dod draw. pobl o n- ti'mod o'n i wrth fy modd efo nhw. Oedden nhw i weld yn fwy chwareus na pobl arall, cerddorion, i mi. Reit, ie.
A galla bod hwnna wedi nenu fi yn fwy wedyn. Pobl fatha Iwan Llwyd, ti'n gwybod, Les Morrison, um, Jackie Williams, jyst pobl oedd yn... Ie, oedden nhw'n rhoi amser i ni a... Ie. Mm. Hwyl. Hwyl, de. A, a dwi'n gwybod o ran y math o gerddoriaeth dy dad yn um, sgwennu, um, mae'r ma, ma elfen ysbrydol yn bwysig yn ei waith e hefyd. Yndi, ma, mi oedd o'n atheist ar un pwynt, mm. a dwi'n cofio hynny, pam oedd o'n i'n tyfu fyny, mm. de. Ond eto, am wn i, sti, broses 'ma o fyw 'de. Hmm. Wt ti'n dysgu rhyw betha a ti'n dod i ryw gasgliad gwahanol. Ond mae o'n mae mae o'n cael ei ddylanwadu lot gan betha dwyreiniol, sdi? Ie. Yeah.
Y taw.
Ie, yeah, yndi. Petha felly, mm. so.
Ie. Yeah. Ond mae'r ffaith bod y cyfan yn y pair, dwi'n meddwl, yn Ddim byd ond adeiladol a chadarnhaol yn gyffredinol o ran byw. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig i- bod pobl yn cael dewis i llwybrau hunan pan mae'n dod i ffydd. Ie. Ysti, bod 'na ddim gorfodaeth. Yym. Os dwi licio, pan dwi'n cyfarfod pobl, dwi licio gwbod am eu cefndir nhw o ran, wyt ti di etifeddu ffydd? Ta, yeah. ti di ffindio fod y hun? Yeah. Ta, yeah. Sut, yeah, yeah. sut mae'n ddiddorol gwybod y cefndir yna, dwi'n meddwl. Chos mae rhai pobl, maen nhw'n, ti'n fawr, maen nhw'n, maen nhw'n cael o gen i, mae rhieni nhw'n mynd â nhw i'r capel, a maen nhw'n yeah. tyfu, a mae yna lot wedi colli, a lot o'r gwaith dwi'n neud rwan, yn ei fath o drwsio Fatha cenhedlaeth fy rhieni. Tybod yr meibion i weinidogion 'ma oedd yn cicio yn erbyn y tresi? Ga- a- a- am reswm call falla rhai ohonyn nhw. Ond mae yna lot o fatha bobl sy'n 'u seventies rŵan ll- sy' 'di bod yn fatha raffins, coleg, estalwm 'lly. Casáu crefydd achos bod 'u tadau nhw'n weinidogion. A wedyn ma' hwnna wedi ychwanegu at y tabŵ 'ma a'r dileu mewn hanes, os lici di, trwy beidio canolbwyntio o gwbl ar hwnna. O, crefydd, mae hwnna, bocs ar wahân. Dim yn rhan o'n traddodiad ni. Jyst bocs arall 'lly.
Dwi'n meddwl bod ganddo ni berthynas gymhleth, does, gyda Christnogaeth, gyda chrefydd fel Cymry, achos mae o wedi'n ffurfio ni yn ddiwylliannol. yn, um, yn hunaniaeth ni, yn llenyddol hefyd. Um, ac eto, mae yna, fel ti'n gweud, y gwthio yn erbyn hwnna, yr, y gwthio yn erbyn y gyfundrefn grefyddol yma. A mae yna gymaint sy'n mynd i golli o'r herwydd, yn does? Oes.
Oes, oes. Ie. Ond fedrai ddallt, ia, y gyfundrefn ma' nhw 'di gwthio yn erbyn a fedrai ddallt mm, mm, hwnna. Mm, a yeah. fyswn i 'di gwneud yr un fath. Yeah. Tyswn i 'di cael magu yn y ffordd yna, dwi'n yeah. meddwl. Ond eto, glynwch at yr hyn sy'n dda. De, nid y gyfundrefn yn y marn i, mm. ond yr, yr stwff arall, y stwff y dyfnach na hwnna, ti'n bod? Yeah. Dyfnach na'r system. Sy, pobl sy'n creu system yn de, a cyfundrefn. Mm. Ysdi, mae yna rhywbeth, dim... Di, Mae'n yn rhyfeddu i pa mor gyflym mae cyfundrefn yn gallu tyfu. Dyna'r... Ia, dyna natur ni de. Ia, na, dwi'n dwi deall.
Mae'n neud pethau'n um, fwy sefydlog. Oherwydd mae ansefydlog yw natur bywyd. Newid yw um, cyflwr bywyd, ynddo fe? Yndi, mae hynny wir. Dyn- dyna be' 'di o mae'n siŵr. Dwi heb feddwl am hynna ond neud petha'n fwy sefydlog i i fod â dynol ydi o 'de? Ond ma' hwnna'n golygu'n bod ni'n mm A hefyd neud petha'n hawdd wedyn ti ddim yn mynd efo'r ffydd chwaith. Na. Achos ma' mynd efo'r ffydd yn ansefydlog iawn ond mae o'n sefydlog. Ti'n gor'o' trystio dwyt? Ia. Ti gor'o' jyst me'wl o ma'n mynd i fod yn iawn. Ia. O!
Oce ma'n mynd i fod yn iawn. Ia achos mi fydd.
Ia bydd. Ia hollol.
Yym, ond, ond mae yn ddiddorol, am y rhesymau pam mae pobl yn mynd i gapel neu eglwys yn medru bod yn amrywiol, a fel wyt ti'n dweud, mae um, oherwydd yr arfer, oherwydd y peth diwylliannol, oherwydd y peth ieithyddol, um, crefyddol, ysbrydol, a mae pob un o'r pethau mae'n rhesymau iawn i fynd i'r capel ynddyn nhw. Digon iawn. Siwr.
Yndyn.
Dwi eisiau gofyn i ti am dy enw. Lleuwen. O le ddath hwnnw?
Aled Islwyn.
Oh. Oedd mam a dad yn y coleg yn Llambed. Ie. Yeah.
A ti'n bod, na, mam yn 19 pam ath i ddisgwyl fi. Yeah. Ac un o'i met drwy'r y coleg oedd Aled Islwyn, yeah. yr awdur. Yeah. A nath o sgwennu llyfr o'r enw Lleuwen. A dyma fi. So nath o'n enw i fi ar ôl y llyfr. A mae hwnna, beth be sy'n arbennig, mae gen Aled a fi berthynas special iawn. Oh. Gen i'n feddwl y byd o Aled Islwyn. Yeah. mewn ffordd mae fatha rhyw dad bedydd. Wel, yn llythrenol, mi roi oedd well, yeah. yr enw i ti.
Felly, ia, yeah, Aled special. Dwi'n meddwl bod fi wedi clywed am ddim un lleuen arall. O, mae yna rai bach o ande. Oes, dwi'n meddwl licio de. Mae bod yn cysylltu te o lleuen ar Instagram. Be?
O.
Ond na, dwi wedi dechrau arfer.
Oce, iawn.
Ie, ie.
Mi wyt ti hefyd, um, fel, gan bod ni wedi bod yn sôn am y cymhlethdod yma o ran ffydd sydd ynglwm â'n hunaniaeth ni fel Cymru, um, yn diwylliant, yn llenyddiaeth ni, mi, mi wyt ti yn um, trafod ac yn ymgyrchu dros gadw uh, y pethau sydd wedi bod yn rhan o'n hanes ni. Dwi'n dwi meddwl yn bennaf ynglyn â'r um, eglwys yn uh, Llanfihangel yng Ngwynant, ie? Ie, yeah, yng Ngwynfa.
Yng Ngwynfa, yeah. sori. Wel, dim, dim y mwriad i o gwbl oedd yna, ond... Um, be ddigwyddodd? sori, gen i anwyd. Oedd yn y chwaer yn chwilio am Dai. Ie.
A nath hi ddod yy yy mae'n watsapio fi t'bo'... Ie. ...be' ti feddwl o hwn? Be' ti feddwl o hwn? Ie. O'n deu be' tyswn i'n byw mewn capal neu eglwys a neud o fyny? Dwn i'm. Gyrra n'w drwadd. Ie. Gyrru petha oedd 'i 'di gyrru hwn. Ac o'n i fatha be'? Be' 'di hwn? A do' 'na ddim hysbyseb dim byd yn yr hysbyseb yn deud am yr hanes, dim am hanes y plygain. Ti'n weld, trwy lygad Prydeindod, dydy'r pethau yma ddim yn golygu ddim yn bod. Felly, yr unig beth nes i oedd gadael i bobl wybod. Doedd y wardeiniaid ddim yn gwybod bod y lle ar werth, ysdi? Pobl oedd yn torri'r gwair yn y fynwant. Doedd y bobl leol ddim, achos wnes i gig yna wsos dwytha, yn dol annog. Mm. Ac oedden nhw fel, oedden ni'n mynd gwybod bod o. Ie. Yeah. Dwi'n mwyn gwybod be ddaw o hynny. Mae nhw di roi rhyw pôs bach arno fo, ond... Uh, yeah. Dwi'n mwyn gwybod, dwi'n gorfod gadael hwnna i'r gymuned. Mm, mm. Um, dwi wedi mynd mor bell a fedra i fynd. Yeah. Dwi wedi gyrru lot o e-bost at bobl yn y gymuned yeah. a dwi'n gweld rwan, mae rhaid i fi stopio. Camino. Neu dwi jyst yn mynd... Dw- dwi'm yn gallu gadael fynd ar bethau fel 'na. Na. A ma' ma' raid i'r i'r gymuned neud o. Mm. A dwi 'di deutho nhw dwi yma os 'dach chi isio... Mm. ...unrhyw help... Mm. ...efo hwnna. Mm. Mm. Mm. Ond ma' raid iddyn nhw gysylltu efo'r eglwys yng Nghymru. Ie. Hwnna 'di cam un. T'mo' a doedd hwnna... doedden nhw heb neu hynny ers y tro dwytha o'n i yna. So, wsti, yeah. mae rhaid fi just e-bostio chydig o bobl eto, just i wneud y siŵr bod nhw'n wneud hynny. Yeah.
Dwi'n gwybod hefyd, um, dy fod ti'n pryderu fel yma nifer ohono ni ynglyn â'n sefydliadau cenedlaethol ni. Um, mae yna doriadau mynd i fod yn digwydd, mae yna, um, mae yna sefyllfa le mae bobl yn colli swyddi, ac mae'r... Mae'r um, hyn sydd yn gwneud ni ni, a mae yna berig o bod pethau'n mynd i ddadfeilio a diflannu.
Eto, twa, pam nes i wneud y gwaith yma ar yr emynau, os nes i gychwyn yn 2013, ti'n weld, um, efo'r archif yma, a O gynna i'm syniad nag oedd bod pethau'n mynd i fod fel maen nhw heddiw. Mm. Ond tyswn i'n cychwyn ar yr ymchwil rwan, wel mm. fyswn i'n gallu. Achos tydy'r archifa ddim ar gael. Mm. Mae'r ma ddau archifydd oedd yn gofalu am yr archif sain yn sain fagan. Maen nhw wedi colli swyddi diwadd mawrth a mae'r technegydd oedd yn trosglwyddo rhai o'r tapiau yn ddigidol i mi. Cos maen nhw'n cofio di, mae lot o'n nhw dal yn dapiau. Um, mae o wedi colli i waith. Um, ta sa ti'n ffonio Sain Fagan fori nesa'n gofyn am un o'r tracs ma, sa ti'n mynd gael o. Cos dysgyn yr bobl sydd yn ar ôl yna, Mae angen y bobl, timod, mae'n cymryd amser i gael yr arbenigedd yna. Pan ti'n archifydd, ti'n gofalu, dim ond amser fedar roed hwnna i ti. I chdi wybod yn union lle mae pob peth. Ac i ti nabod yr archif, ynde. Yym, felly mae hwnna'n, mae hwnna'n dangos yn ymarferol sut mae'r toriadau yma yn effeithio ar y diwylliant, de. ac arnon ni, ar ein bodolaeth ni, un, un o'r eironïau mwyaf falle yw bod ni ar hyd y canrifoedd wedi bod fel Cymru o dan y radar rhyw chydig bach, ac ar y cyfan wedi cael ein gadael jyst i fod. Ond nawr mae yna beryg i ni ddiflannu, ti'n meddwl? Yym, oes.
Mewn ffo- yy d- hefyd, dydan ni'm yn sylweddoli'n y gwerth... Mm. dyna be dwi 'di sylweddoli'n neud yr daith yma hefyd ydi bo' pobol fatha o ia ma' hwnna rili yn werthfawr. Hmm. Canu pwnc ar hwyl. Achos ma' bywyd mynd yn ei flaen mor brysur i bawb. Yndi. Nes bo' ni'm yn ca'l amsar i ystyried y petha 'ma. Ac achos bod ni'm yn cael amser i ystyried y pethau 'ma, maen nhw'n mynd. Felly mae'n rhaid cael rhyw gorff neu rhyw bobl sydd yn gofalu, a'u gwaith nhw ydy i feddwl am y pethau 'ma ac i ystyried ac i ofalu amdanyn nhw de. Mi fyddan nhw yn mynd. Wel, maen nhw wedi mynd, lot ohonyn nhw. A mynd â'r rhan ohonan ni gyda nhw? Wel, ia, fedri di... Dwi'n meddwl fedri di... Ia, mae ma rhaid i ti gael ymwybyddiaeth o dy wreiddiau mm -hmm. er mwyn gallu symud ymlaen, dwi'n mm -hmm. teimlo, da, a ffynnu. A os na di hwnna gyna ni, Wel, mae'n flêr, sdi. Mm. Dyna dwi'n teimlo dda. Mae'r ma cyfoeth yn y gwreiddiau mewn ffordd. So dim jyst rhyw hen bethau dyn nhw, ond y gwreiddiau de, so, y rhan ohona ni, yn traed ni os lici di, ti eisiau meddwl amdano fo fel la. Tywod, fedri di, mae o'n rhan ohona ni, di o ddim yn rhywbeth ar wahân, jyst achos bod o'n y gorffennol. Yeah. Mae o fatha pennod arall o dy fywyd di, ond oedd o dal yn bennod o dy fywyd di. Mm.
Lleuwen, dwi di mwynhau siarad y ti a dwi'n dymuno pob nerth i dy draed di wrth fynd nôl i Lydaw am y tro. Mi fyddi di nôl eto um, gyda'r hydre. Beth fydd yn digwydd wedyn? Beth yw, beth sy gyda ti ar y gweill? Wel dwi'n lwcus iawn achos mae gynna i Elen Ellis o'r Steddfod hefyd sydd fatha yn y... pan o'n i'n creu hwn i ddechrau o'n i... wel o'n i'm yn... o'n i'n wneud o i fi fy hun ac oedd o ddim yn stwff 'swn i 'di gallu perfformio ond oedd hi yn ystod Covid, o'n i'n gweithio fo i ar rhywbeth arall. Reit. So ti'n cofio Covid, Zoom, Covid, o'ch ti'n yeah. meddwl, beth ydych chi wedi bod yn neud ta? Yeah. Pawb eisiau gwybod beth oedd pobl yn neud. Yeah. So, so er bod, oedden ni'n mynd abod yn gilydd o gwbl. Ac oedd hi fatha, o, oh, mae hyn yn, mae hwn yn ddiddorol, sdi, mae rai chdi yeah. neud mwy o hyn. Felly trwy i, i chefnogaeth hi, ti'n mm. mae dwi wedi fatha gallu gael hyder i i esblygu hwn fwy a dwi eisiau neud o efo band a pethau yn y steddfod, oh, yeah. tiwod, a just tyfu o dipyn bach. Yeah.
Wel, yn bendant, mae tafod arian ar hyn fyddi di'n neud o hyn ymlaen yn dod â iechyd i ni. A, oh, a dwi'n dwi meddwl bod yr... Um, diolch yn fawr am well, ddeud mae, mae di bod yn

o'r profiad o fynd ar daith gyda'r emynau coll yma, emynau'r werin, emynau sydd yn mynegi profiadau anghyffredin, pobl gyffredin, mewn modd ardderchog ac arbennig. A chlywed ychydig ynglŷn â'r ffaith bod hyn wedi agor cil y drws ar i bobl deimlo'n hyderus i rannu straeon nhw gyda Lleuwen, ac i bod hi yn awyddus i barhau ar Sgwrs. Dwi 'di mwynhau sgwrsio gyda hi heddi, ac os 'ych chi wedi mwynhau yna dwedwch wrth bobl eraill ynglyn â'r cwmni bach. Mae 'na fwy o bobl wrth gwrs yn rhan o'n sgwrs ehangach ni fel rhan o gyfres podlediadau'r cwmni bach, ac maen nhw ar gael ar wefan yr Annibynwyr, annibynwyr dot cymru.